Magzi. Onyul. Ana ning'eni kawuono abiro chon mondo agoni oriti adhi wuoth. Idhi wuoth kanye? Donge adhi limo osiepena ma nang'isi ka osiepena go bi ng'ega adier. Ah. Osiepena madongo go. Eh. An gi osiepe adi? Adek.
Osiepe adek kende to kokel Nairobi ka. Eh. Pongo Nairobi ni te ma kama udhi dake onge un udhi chako manyo mana piny moro udhi dake. Hey. An gi osiepe adek madongo. Omera ng'ane, be iseromo gi osiepena ma ng'ane ma Orlando. Orlando Jakano. Eh. Orlando Jakano. Eh. Mago ya wei madongo bwa Nairobi ka bwa majoma. Iseneno pesa. Pesa.
Weri gi pesa moko rineno pesa ni koro kedi ni ni, ni koro ni tiyo go ni kiana nango. Pesa ma koro wuoyo kodi, pay max sinango ne ber. Inyalo ora kanye? Mana alufu penji gokinyi. Mm. Alufu penji ni max inyalo ora kanye? Mago chiebele madongo bwana mitoka kende miriembo. Mm. Tugo bwana. Mago jok ma ka miyo pesa oda. Iwinjo komiyi gimoro to ng'isi niya. Mm. Mano gino nyaka koro idhi kaw. King'ise ne bwana olando bwana. Nadwaro ni mondo idhi nyiew na bwana TV moro mar mar mar, mar 44 inch. Mm. To ng'isi ni mano koro gino nyaka idhi kaw. Ok ni weya ne wang'ini ng'ini nitie osiepe moko ma kikwa gimoro to ng'isi ni weya ng'ini ane. gin ok ginyisi ni we ang'i ni ane gin giyori direct to dong' ni iwinjo kata mana miguna ne biro gi kenya Mm. miguna jakano Mm. to mano ok owadgi olando Eh, olando jakano mano owadgi olando direct mano owadgi olando ma olande mane oro invite te mineno koro ni itameno mm. en ema otimre nade en ema o invite miguna biro. Mago te ne timre e wi Orlando. Koro an be awuok adwa dhi. Osiepna mar ariyo, Mm. omera Moriso kaka Empire to mano pod ok unyal more. More baba padri. Mm. Bwana maore weto werigo bwana kata kodhi kata mane pop we obede pop omera mori nyalo sandi more bwana kichochone siling alufu adek Uh, mani ng'e ni pok ichiemo. Omed ichiemo maber iluongo gik moko. En to kori ng'eno luongo gik moko oda. Owacho ni to dhok adi minyalo yang' man thuolo. Mondo nyulo chiemo. Tidhi wuoyo, eh, idhi wuoyo gi dhok. Ji adi man thuolo mondo omi oyang'u mondo odhi onyulo odhi ochiem. Eh, wandi adek. Doko uwo ko mere dhi yango gi omera ko chako donjo kama koro kada mene tei weri gi kongo. Tei. Tei giri gin ka kongo mga Jack Daniels and above kama idhi Glenn Fiddich giri 21 22 years. Ngene gwendi uju ntie Glenn Fiddich muti. Ngene wan wamadho ga mana Glenn Fiddich makide jijende wete wani 21 years ema ng'ato nyalo mar. Jahigni 20 kachale nyalo mergo. Mano ok ng'ama yengo wiye. Koro kacha omera more dhi golo ni Glenn Fiddich moro kata mana 40 44 years. Mera Glenn Fiddich ma 44 years koro kodonjo mera ma koro kiwuotho kodi. Mano ing'e ni wuotho kodi gi ng'ama duto wuotho kodi gotieno. Mera mera me kalo kama koro ka pesa odonjo. Pesa mare ting'e ni ok en pesa mowalo kodi. En pesa mowuok kaka ineno ineno ka ni eroga ineno tisadi mierono. Daira ko choma choma ko mwi ka tisede. Mera mose jimri tisede mera tisede moko koro wo ya wa ya ilari. Igo liye nywandruok mine ne nywandu liye no. Usipi na mera dek mm. makota jokato koro dhi neno. Mm. Ogonyo soja. Eh. Hey. Anane usipi nyaka jo madongo mlit. Mano bukono soja marine. ogonyoso jabiya biya gi vox wagen konyona nyona mo ni en mtoke ne ok onge break mtoke nyona nyona mo tiende kama oketo no tere nyaka miwinjo ndege makalo no mm. ogonyo donjo mano koro donjo donjo ogonyo donjo gi ndege omera pod ufuye wiwa kamano ero pod wakia gima watim yawa ji ywak ogonyo kare ang'o matimre ogonyo kare nodhi odhi e airport ding'e airport ma gisumo cha mm. ogonyo kare nodhi e airport luongo ndege moko niyo dwadhi romo nago bwana abiro hmm. koro ndege koro ok fu ndege ringe ndara mtoka koro ok ringe ndara omere mana dhok ka dhiga romo bedo ga chien koso mbele mar dhano mbele mar dhano eh, dhok bedo mbele do hmm. koro kigi kop dhok bas ndege koro nie tokwa wan gogonyo ji ariyo omera mwaringo omera e omera ji ohero gonyo omera omera mito gonyo wacho ni mondo okel pesa mm. pesa biro mana ka lak ka ywak kama